Ok. Gudden Owend, Dir Dammen an Dir Hären. Wann Der Iech e bësschen fir de Wahlkampf interesséiert, da mierkt Der, datt vill Leit der adr reprochéieren, si wär am rietsen Eck, si wär esou e Genre modern Nazi-Partei. An dowéinst wollt ech mer eng Kéier Zäit huelen, fir e bësschen ze erklären, firwat dat net esou ass. Et ass mer nämlech opgefall, datt virun allem jonk Leit an der Schoul net méi geléiert hunn, wat den Nationalsozialismus eigentlech war. An och vill aner Leit. an hirem Liewen sech net weider domadder befaasst hunn an dowéinst vläicht och ganz sensibel op Reprochë sinn, well se net kënne vergläiche mat deem, wat wierklech den Nationalsozialismus als Ideologie duergestallt huet, souwäit en eng Ideologie war, an deem, wat haut an der Lëtzebuerger Politik geschitt an och un deem, wat d'ADR duerstellt. Et gëtt nämlech en enormen Ënnerscheed tëschent deenen zwou Tendenzen, an dat wëll ech e bësschen erklären. Ech huelen mer awer Zäit dofir. Dir musst dermat rechnen, wann der dat hei wëllt lauschteren, datt mer vläicht 20 Minutten zesummen ënnerwee sinn. An ech verstinn, wann der déi Gedold net opbréngt. Mee et kann een dora vläicht a Stécker kucken, wann ee sech wierklech derfir interesséiert. Mee mech interesséiert de Sujet op jidde Fall, well ech mech eebe fir d'Geschicht vun de politeschen Ideeën och och interesséieren. Den Nationalsozialismus, fir dat vläicht eng Kéier ze erklären, ass an um Enn vun den zwanzeger Joren eigentlech wierklech aus verschiddenen Tendenzen entstanen. En ass engersäits komm zu enger Zäit vu groussem ekonomesche Misär an Däitschland. Ech menge mir erënneren eis un déi Hyperinflatioun um Enn vun den zwanzeger Joren, och eng gewësse politesch Instabilitéit an der Weimarer Republik an an engem Trauma vun engem schrecklechen Éischte Weltkrich, deen dat Däitscht Räich Verluer hat. Et ass also eng instabil Zäit gewiescht an et goufen eng Rei vu Mouvementer, och vu radikale Mouvementer, an dozou gehéieren och d'Virleeferorganisatiounen an herno vun der NSDAP an herno d'NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Se huet sech verstanen am Ufank an och. Ganz vill Joren herno eigentlech als eng eng lénk politesch Bewegung, eng Aarbechterbewegung, wéi den Numm et och seet, sozialistische Arbeiterpartei, déi zum Deel och marxistesch Tendenzen hat, déi awer herno refutéiert goufen, well de Karl Marx jo e Judd war, an dat wor fir d'NSDAP inakzeptabel, och als Inspiratiounsquell, well zwou Charakteristiken hat déi Partei vun Ufank un, si wor völkisch, Sou huet also d'däitsch Vollek postuléiert, eng germanesch Rass, wat duerch déi Rass anere Rassen iwwerleeë wär. Vun Ufank un hat se also dëse rassistesche Charakter a se wor antisemitesch och vun Ufank un. Et ass elo net esou, datt d'NSDAP déi eenzeg antisemitesch Kraaft an Däitschland gewiescht wär. Den Antisemitismus wor zu där Zäit an Däitschland an och op villen anere Plazen an Europa leider ganz vill verbreet, mee d'NSDAP huet eben déi zwou Charakteristika vun Ufank un, verbonne mateneen, völkisch an antisemitisch. Gutt, wat huet dat elo haut mat, wéi kann een dat mat haut vergläichen? Et muss een soen, datt keng, souwäit ech weess, keng europäesch Partei iwwerhaapt iergendwou nach eng rassistesch Grondlag fir hir Politik huet. Net de Vëlkesch oder eng Rassenzugehörigkeet ass bei den europäesche Parteien haut e Krittär. Mee d'Nationalitéit, an dat ass eng juristesch Kategorie, net eng rassesch, net eng genetesch Kategorie, eng Nationalitéit kritt een ënner legale Konditiounen an engem Rechtsstaat, kann ee se och verléieren, et huet ee se, de Staat gëtt engem se, de Staat ka se ewechhuelen, mee dat ass juristesch geregelt. Mir schwätzen also net iwwer eng Rassentheorie. Wien also opgrond vun Nationalitéiten ënnerscheet, wéi mer dat haut maachen, deen ënnerscheet opgrond vu rechtleche Krittären, wat eppes ganz anescht ass wéi dat, wat deemools eebe postuléiert gouf. Den Antisemitismus, dee gëtt et leider haut och nach. E gëtt en a verschiddene Stréimungen an der Gesellschaft. E gëtt en a rietsextreme Kreesser, déi mir awer zu Lëtzebuerg hei vläicht an e puer Individuen hunn, awer net organiséiert. Dat gëtt et bal net, Gott sei Dank. Da gëtt et en islameschen Antisemitismus, deen zum Deel och importéiert ass an Europa. Dat gesi mer an deene leschte Joren och an enger Rei vu grausamen Attentater, datt dat leider eng Realitéit ass. A mir hunn en a lénks, lénke Kreesser, lénke politesche Kreesser. Och do huet den Antisemitismus eng Traditioun. E verstoppt sech dacks ënnert enger Israel, hannert enger Israel-Kritik, enger iwwerdriwwener Israel-Kritik, en a verstoppt sech heiansdo ënner gudden Intentiounen, wéi eng Hëllef u Palästina an esou weider, mee u sech ass den Objet vun esou Tendenzen awer dacks einfach och e Rassismus. Leider muss ee soen, ass och d'Lëtzebuerger Regierung an hire Positiounen do net ganz kloer, souwuel wat hir Israel-Palästina-Politik ugeet, wéi och d'Ënnerstëtzung vun Organisatiounen, déi tendenziell antisemittesch optrieden. Do ass et net un der adr fir hir Positioun ze klären. Déi si ganz kloer, datt mer den Antisemitismus verurteelen, mee et ass éischter um Niveau vun de Gambia-Parteien, datt do muss gekuckt ginn, wéi se sech do méi kloer kënne positionéieren. Dat ass an deene leschte Joren net gutt, op jidde Fall, geschitt. Wat ass eigentlech dann nach am Antisemitis, ma pardon, am Nationalsozialismus zeréckzehalen, wat eis haut nach kann interesséieren? Dat Wichtegst ass vläicht, De Mënsch, dat Mënschebild, wat déi Partei hat, dat wor eent, wou d'Dignitéit vum Eenzelne keng Roll gespillt huet. Et wor de sougenannte Vollekskierper, den Ensemble, dee wor wichteg. Den Eenzelne wor nëmmen als Deel vun deem Vollekskierper relevant. An dat heescht natierlech och, dat.

Do huet dermat zesummegehaangen, dat den nationalsozialistesche Regime och fir sech decidéiert huet, der gemengt huet däerfen ze decidéieren, wee liewenswäert wär a wee net liewenswäert wär. Also dat ass eng extrem grausam Haltung gewiescht. Net liewenswäert woren natierlech rassesch ënnerleeën Leit wéi Judden, Roma, Sinti oder och D'Sowjetbierger, d'Russen, déi als Untermensche bezeechent goufen an och op déi Manéier grausam behandelt gi sinn, dat woren also kloer Kategoriséierungen. Behënnert Mënsche goufen zu enger ganz héijer Zuel ermuert wärend dem Krich. Dat liewenswäert oder liewens net wäert, dat si Kategorien, déi och haut a verschiddene Geeschter nach ronderëm spucken. De Wäert vum Mënsch, de Respekt virum mënschleche Liewen, dee feelt bei verschiddenen. Ech hat eng vu menge vläicht wichtegsten Erfarungen an der Politik, dat wor an der Chamber, ech wor nach net esou laang do, dat wor eng Gesetzespropositioun vun engem gréngen Deputéierten an enger rouder Deputéiert, fir d'Euthanasie bei behënnerten gebuerene Kanner ze erméiglechen. Ech hat do eng Ried an der Chamber gehal, do dergéint natierlech, hunn fir d'Recht op Liewe geschwat, och vun den behënnerte Kanner. An dat huet interessant Reaktiounen ervirgeruff. An wann een de Video wëll nokucken, deemools d'Halschent vun den Deputéierten aus Protest opgestan, hunn de Sall verlooss. Dat woren déi gréng, déi rout an déi blo Deputéiert. Déi hunn de Sall verlooss, wou ech mech fir d'Recht vum Liewe vum gebuerene behënnerte Kand agesat hunn. An dat ass natierlech, fir mech op jidde Fall, e Schlësselerliefnis an deene Joren, wou ech an der Politik elo sinn. D'Recht op Liewen ass eppes, wat d'ADR konsequent verdeedegt, vun Ufank un a bis zum natierlechen Doud vum Mënsch, well mir der Versuchung, déi anscheinend a wou anscheinend anerer net ganz immun dergéint sinn, awer mir kloer widderstoe kënnen aus Iwwerzeegung, datt mir net däerfen iwwert de Wäert oder Net-Wäert vun engem anere Mënsch decidéieren. Mir verdeedegen d'Recht op d'Liewen. Wat ass soss nach zréckzebehalen? Den Nationalsozialismus wor e totalitäre Regime. E wor alles anescht wéi demokratesch. Esou Strukture gouf et net. Et gouf e Führerprinzip, de staarken, charismateschen Führer, deen huet d'Richtung virginn an de Vollekskierper ass hannendru gelaf. Demokratesch Fräiheeten, Meenungsfräiheet, alles dat ass et net ginn. Mir als adr. Mir verdeedegen d'Meenungsfräiheet konsequent. Mir hunn eng Interpellatioun an der Chamber gemaach a mir sinn och déi, déi ëmmer erëm warnen, wa de Code pénal erëm verschäerft gëtt, wat hautzudags dacks geschitt, datt dëst oder dat erëm ënner Strof gestallt gëtt. D'Meenungsfräiheet gëtt ëmmer méi ageschränkt an eiser moderner Gesellschaft. Indirekt Zensur gëtt ageféiert, obschonn d'Verfassung dat verbitt. Eis Verfassung seet, La censure ne pourra jamais être établie. Awer se gëtt etabléiert op vill verschidde Manéieren. Mir als adr, mir wieren eis konsequent dogéint. Ech sinn der fester Iwwerzeegung, datt mir déi eenzeg Partei sinn, déi wierklech d'Demokratie an d'Fräiheet an eisem Land konsequent nach verdeedegt. An dat ass och eppes, wat eis grondsätzlech ënnerscheet vun allen totalitären Tendenzen. En anere Punkt, eng aner Charakteristik vum Nationalsozialismus wor den den Haass op d'Chrëschtentum eigentlech. Den Nationalsozialismus wor entweder atheistesch oder en huet probéiert a verschiddene vu senge Stréimungen déi al germanesch Relioun erëm ze reaniméieren, de Götterkult mat all deene verschiddene Figuren déi mer do kannt hunn, mee en hat e ganz grondsätzleche E Widdersproch mam Chrëschtentum, D'Chrëschtentum ass eng Relioun, déi jo d'Nächstelieft prédegt, souguer d'Feindesléift priedegt, eppes, wat engem Nationalsozialist nimools géing an de Kapp kommen, fir och nach de Feind esou gär ze hunn wéi sech selwer. Eng Virstellung, déi do inakzeptabel ass. Mee deen Haass op d'Relioun ass also eng Charakteristik, déi ee kann zréckbehalen. Wéi ass et haut? Majo, haut gesi mer, dat. an eiser Gesellschaft och vu verschiddene Säite probéiert gëtt, d'Chrëschtentum zréckzedrängen, de Versuch, dem Staat de Monopol op d'Wäertvermëttlung ze ginn, d'Relioun ze verdrängen aus dem Liewe vun de Leit, déi reliéis Traditiounen, d'Méiglechkeet fir d'Kanner esou ze erzéien. An de leschte Joren ënnert der Gambia-Regierung hu mer dat och ganz kloer gesinn, datt probéiert gëtt, eeben dem Staat de Monopol op d'Kannererzéiung vu ganz klengem un, vun der Crèche un, ze ginn. dass de Staat dee sech imposéiert an d'Elteren an och virun allem och d'Relioun, d'Chrëschtentum, sollen aus dem Liewe vun der Gesellschaft an och vun de Kanner progressiv verschwannen. D'adr huet och do eng ganz aner Politik. Mir verdeedegen déi Méiglechkeet vun der Relioun, hir Wäerter, hir sënnstëftend. Inhalter de Kanner bäizebréngen, den Elteren e Choix ze ginn, de Kanner e Choix ze ginn oder deene jonke Leit, sou dat mer net e staatleche Monopol op Wäertevermëttlung hunn an doduerch och de Risiko vun der Manipulatioun vun den Jonken an eng Richtung reduzéieren, well mer jo méi Ideeën, méi Interpretatiounen a méi Sënn am Liewe wëllen oder Sënninterpretatiounen am Liewe wëllen zouloossen, wéi elo just eng eng staatlech oder och politesch Ausriichtung, déi mer der Erzéiung sollte ginn, oder wéi Gambia dat probéiert ze maachen. E leschte Punkt, deen ech wëll uschwätzen, ass de Patriotismus. Mir wëssen, d'ADR ass ouni Zweifel eng patriotesch Partei. Ass dat da elo déi Charakteristik, wou ee ka soen, ma dat sinn Nationalisten? Éischtens ass Patriotismus eppes ganz anescht wéi Nationalismus. De Patriotismus heescht eigentlech just, datt ee säi Land gär huet, Ech mengen, dat ass kee Verbriechen. Ech si Patriot a vill aner Leit sinn et och. En Nationalist ass een, deen dat eege Land iwwer anerer stellt. An dat ass natierlech eppes, wat mir net maachen. Ech menge mir wëssen, datt eist Land e schéint Land ass, datt et seng Geschicht huet, op déi mer och kënnen houfereg sinn. Déi ass awer elo net méi schéin an net besser wéi déi vun anere Länner. An ech géing jo och erwaarden, datt e Fransous Patriot ass a seng Land, säi Land, seng Geschicht, seng Kultur gär huet. Dat ass och näischt Negatives. Ech mengen, ech freeë mech souguer doriwwer, wann ech mierken, datt aner Leit patriotesch sinn an eis och dat Recht zougestinn, eis Land gär ze hunn. Patriotismus ass net Nationalismus. Patriotismus ass souguer en Deel vum Widderstand géint den Nationalsozialismus gewiescht. Et si Lëtzebuerger Patrioten, déi sech där Ideologie widdersat hunn. Et si Lëtzebuerger Patrioten, déi Märtyrer waren, déi mer all Joer feieren, well se sech géint den Nationalsozialismus gewiert hunn, well se sech géint en Opléise vu Lëtzebuerg an engem däitsche Räich Gewiert hunn. Dat ass eppes, wat. Oder op aner Manéiere Widderstand geleescht hunn, op diskret Manéieren, heiansdo ouni datt mer et jee gewuer ginn, oder einfach Affer bruecht hunn, déi mir haut emol net kennen. Patriotismus wor en Deel vum Widderstand géint den Nationalsozialismus. Et wor e Bekenntnis zum Weiderbestoe vum Lëtzebuerger Land. An och dat ass eng Traditioun, déi d'ADR haut weiderféiert an anerer vläicht net. An déi sollte sech iwwerleeën, ob si da mat hirer Positioun Richteg Schleie jiddefalls, mir halen zréck, Patriotismus ass net Nationalismus. Wann ech also dat resüméiere wëll, ech weess, et wor schrecklech laang, mee d'ADR ass eng Partei, déi iwwerhaapt kee rassistesche Charakter huet. Et gëtt keng Rass vu Lëtzebuerger, déi aneren iwwerleeë wären. Mir hu keng vëlkesch Approche, mee eng juristesch. D'Krittäre sinn d'Nationalitéit, sou wéi dat an all Land op der Welt de Fall ass. Esou praktizéiere mir dat och. Mir sinn eng Partei, déi sech resolut géint den Antisemitismus stellt. Aner Parteien hei am Land hunn domadder, mengen ech, däitlech méi Problemer. Mir verdeedegen d'Dignitéit vum Mënsch an d'Recht op Liewen. Anerer maachen dat manner wéi mir. Mir si géint den Totalitarismus a fir d'Fräiheet a fir d'Meenungsfräiheet. Anerer sinn derbäi, eis Meenungsfräiheet am Land Schrëtt fir Schrëtt méi ze beschränken. Verschiddener wëllen d'Relioun als Konkurrenz zum Staat ganz an den Eck drécken. Mir net. Mir akzeptéieren, datt et méi Interpretatiounen am Liewe gëtt, a mir hätte gär, datt déi alleguer och deene Jonken zegutt kommen, datt se kënnen informéiert Wiel, eng informéiert Wiel fir hir Liewen treffen. An mir si Patrioten an dat opposéiert sech all Nationalismus am beschte Sënn vum Wuert. Dat vläicht fir deene Leit och e puer Gedanke mat op de Wee ze ginn, déi ëmmer soen, d'ADR wier am rietsen Eck. Ech géing soen, do si mer net. Ech soen Iech Merci fir d'Nolauschteren a bis geschwënn.